President Akufo Addo ano ɛmmɔbɔ ɛmmɔbɔ yie saa fight wei if he doesn't clean his own house if President Akufo Addo doesn't clean his own house ɛnyɛ yie kwampipifoɔ mpanyinfoɔ bi a wɔn di akyire paa ɛyɛ galamsey. Me fight yi a menim sɛ meboa President Akuffo Addo. Me nsa si fam timm because me kɔɔ mu paa NPP foɔ mpanyinfoɔ a na ɔmo yɛ galamsey no. Kyerɛ sɛ me nam hɔ nyinaa na me ho yɛ ɔmo hia ara na ɔmo hu bi da. Na obi rebisa sɛ adɛn nti na ɔmo hye machine ɛwɔ sɛ ɔmo hye no you know why? Ɔmo kɔ faa akwaa wei from central region yɛfrɛ no sɛn? Ɛɛ Ɛkwawusi. Akwawudzi agyegye nkorɔfoɔ machines a na wɔakɔtɔn. Mewɔ receipt a mɛtumi de akyerɛ. Kyɛrema Bute ne Adusɛɛ mo deɛ nyina wɔgyee yɛn sɛ wɔn so na Aseboe amma a nka manhu sɛ wɔn so yɛ galamsey. Wowie a wɔse oh ɛɛ na mede rekɔ rɛnte. Wɔboa. Wɔnim pefee sɛ na nipa no de rekɔyɛ galamsey. kyɛ ma bu te deɛ wɔgye ɛdu sɛ deɛ wɔ a mi wɔ proof mi wɔ receipt a ɛkɔawusi gye wɔn mu sika wɔgye wɔn mu sika a wɔgye sika no ɛnso wɔ release machines no wɔfa. wɔn machine bi anam de kɔ ya de ho. wɔn tumi kurɔ so wɔn kɔ tɔn machines ni bi wɔ Cote d'Ivoire mo nya mo nhyɛ no ayɛ saa deɛ mo fɛ nipa no adeɛ ma no. Ba obi si ɛ na wode kɔma assembly wan na MCs no bebree ɔmo yɛ bi woyɛ amɛbo bɔ bebree adɛn na mo si yɛ nka President Akufo Addo I am telling you if you don't shake your own people w'adwuma no ɛnyɛ yie da because they were the very people who were deeply involved a wɔn sabotage wo. i'm telling you ndc foɔ no wɔn nso yɛ ne sɛ pirim hmm. nti politicians no hyɛ akyire nti na nkwadaa no nso ɛyɛ e, e nneɛma with impunity this one me ma ka o obiara nso ɔbɛyɛ fi. Ɛwɔ NPP bi a me di a me nim bi di ndin bɛba. Obi pa wɔn challenge me. Because wɔn sabotage papa no papa. Me wɔ videos ɛwɔ Katrina Feku constituency. Sabotage a. Ebinom nso yɛ asogyafoɔ ne polisifoɔ that time wɔn yɛ apolisifoɔ. Yɛtwitwa wɔn kaa na mɛmi wɔn nyinaa wɔ ha. Operation Vanguard bobo. Oh, Operation Vanguard.
Hmm. Ahu.
Nti Ghana foɔ no yɛn nyinaa we are naturally born bad. We are naturally born bad. Ɛnnɛ na ɛfei na agye nsam na mo kasa. Like he said, asɔfo foɔ nyinaa, menim ɔsɔfo bi a ɔka kyerɛ me sɛ ɔno deɛ ɔnyi sika ɛnyɛ yi biara, asɔre ne mma ne sika, na emu ɔwɔ machines a ɛwɔ mines. He told me. Ɔsi ne sika a ɔyɛ reggae, eyi de kyekyɛ ne yɛ yi nyinaa ɔtoto ne nsa nyinaa, ɔno deɛ ɔman ne equipment. a ɔno no mining equipment which type of mining equipment small small graders yi wɔn de yɛ galamsey ni so we are all part of the problem hwɛ mekɔ me kurom ɛɛ eh, sie nkyɛn mu ɛkyerɛ hɔ baabi megyina hɔ koraa na wɔn nim sɛ me ne mp of the area and they open up and told me sɛ. Me hɔ no, wo firi saa village no a, wo cross yɛ ano adu Twifi Pra so nti pra no da hɔ kɛseɛ na machine si so bobobobobobobo na mekɔ gyina hɔ nti me ne ne kasa no na me nyɔnko yɛ fɛ kwaku kyɛ no ɔno nso ɛrekɔdo asɛm mu a boys no ka kyɛm sɛ bibi sɛ ɔsɛ na nti mo yɛ dɛn na mo nya ha bɛyɛ ɔse ɔhene no ɔwɔ kurom hɔ no wɔn mu maa no two thousand cities ɛne odwan Baako ɛna nti wɔn sɛ nsuo saa. Mɛsrɛ politicians ɛyɛ eh, NDC NPP obiara ti si mu bi. Ɛno nti na nkwadaa nso tumi yɛ nneɛma with impunity. Because mi hwɛ election time NDC ni bi okɔ gyina Prisia side hɔ a ɔka kyerɛ wɔn sɛ o. wɔn ba a wɔn ba mu wɔn atu
baabi bebree asante region baabiara a na mo fi sɛ nka wɔn baeɛ a ka wɔn bɛhwɛ ama wɔn atu ne so wɔn ano wɔn tu dada they say little minds say they wanted to get their votes wɔn wie a na nka wɔn bɛkyerɛ wɔn ɛnyɛ wɔn ano wɔn kɔ gye wɔn ntumi machines kɔ hyɛn mu nkora na ɛyɛ ɔ proper handsome money o ti ase ɔwɔ ne concession.
Enti mɛsrɛ President Akufo Addo, wo fie hɔ no, clean ɛhɔ paa first ansa na wasi abɔnten akɔ clean because wɔn na edi anim. Mesrɛ wɔn o, obi a bɛka fi bi aso a menim mɛbɔ ndin because me support Akufo Addo saa galam sɛ saa na me nan egu abɔnten. MPP foɔ no yɛ ɛyɛ deep in it.

Ɛnam sɛ ɔno na ɔbɛwia ma wɔn bi adeɛ nti, they allow Ekwawusi to go there. Ɔno na ɛma yɛn lusu mining areas nyinaa Ekwawusi. Ɔkɔgye Faustina Nelson sika sɛ ɔbɛma no asaase. Na naa na ɔmkɔtena Sraduo na ɔmka nkwaseasɛm. Mimi fie na ɔde sika no baa maa mede kɔmaa Faustina Nelson. Mede sika no maa no koraa meme ten thousand kɔdii.
Ɛna ɔkɔtua ne ka back. Ae.
Watɔ asase ɔsɛ ɔde maa Mrs Rollins menim sɛ ɛtru anaasɛ ɛnyɛ tru but ɔno lie a ɔyɛ Faustina Nelson sɛ asase no Mrs Rollins na ɔde ma a whole lot of things ɛna ɔsɛ ɛnyɛ antɔ ɛnyɛ ntua fam sika ma ɛkwa ɔsɛ nyɛ me fie ɛna ade sika no bae ɛnyɛ me fie na ade sika na ɛbɔ ɛyi saa kyɛn maa no ɔma yi dadi no na ɛbɔ n'akyi So aduro kyɛɛ ma ɔn na sika no bɔ n'akyi ɔbaa te sɛ habasak no obiam te sɛ me wɔ fam ne yɛfrɛ kɔdwo kofi ɔkɔkum wɔtwe no a ɔde hyɛ bɔtɔm no watwem sei na da n'akyi saa bi pɛpɛ no bɛyi sika no gu me fie bɔne a wɔdiiɛ Me wɔ a lot of recordings. Oye I say o na party nti party nti wo kɔgye obi machine no akɔtɔn. Wogye obi machine a de ama MPP ni na ɔbɛto aba ma. Ɛno nti na ɔm tuti ayɛ no. Sɛ mo pɛ sɛ mo tu ase yɛ de a mo MPP foɔ no a mo di anim no Mo nso monnyae, na NDCfoɔ nnyae, na nkwadaa no nso nnyae. Anyɛ saa deɛ, me deɛ this time deɛ mɛka o, because me mmea nkɔ oppositions a. Dabi. Wo biara woyɛ executive a, woyɛ galamsey. Me ma bosome, woannyae, mɛbɔ wo din, mɛsan abɛyɛ campaign si, me ɛmfa mmaa because woka ho na yɛ lose yɛ eh, vote Ɛwɔ bebree. mining area. Mining areas nyina. Because ne yɛ nkurɔfoɔ no ho yɛ wɔn ahi papa. kwakusi gye wei ma machine na ɔde akɔ ma npp ni wei wɔgye wei deɛ na ɔde akɔ dunkwa ɔnɔfe kyɛ sɛ basaa problems a obiara bɛka n'asɛm akyerɛ nti president akufo ado me deɛ meka o sɛ wo se wobɛyɛ galamsey no wobɛtu aseɛ deɛ start from npp foɔ no
ɛne aye sɛ ɔkɔ kɔbobɔ din no kyerɛ no wɔfrɛ me a mɛbobɔ paa ɛsɛ meka sɛ ɔmo too eh, sabiga ɔmo yɛ eh. abɛbobɔ mu di ɛmi tan kura because papa no adeɛ ɔyɛ yi nyina ɛnyɛ ndc fɔ na sabotage president akufo ado meka kyerɛ ne pɛn sɛ wo mpp fɔ na sabotage mpɛn mpp mpɛnfoɔ gurus gurus paa hmm. eti if you want to fight it is not the soldiers clean your house.